Laṣel n ddunit, ixef sebɛa u ɛecrin. Isḥaq yuɣal d amɣar, yenqes yiẓri-s, ur yettwali tigert. Yessawel i Ɛisu, mmi-s amenzu, yenna-yas, A mmi! Ɛisu yerra-yas-d, Anɛam! Isḥaq yenna-yas, Aql-i uɣaleɣ d amɣar, ur ẓriɣ melmi ara mmteɣ. Tura ihi? Ddem aqrab-ik, lqus-ik akked tḥerbunin-ik, ruḥ ɣer lexla ad yi-d-tṣeyydeḍ kra. Heggi-yi-d lmakla akken i tt-ḥemmleɣ, tawiḍ-iyi-tt-id ad tt-ččeɣ, i wakken ad k-barkeɣ uqbel ad mmteɣ. Ribika tesla i wayen akk i s-d-yenna Isḥaq i mmi-s Ɛisu. Akken i iruḥ Ɛisu ɣer lexla i wakken ad d-iṣegged ayen akken ara yečč baba-s, Ribika tenna i mmi-s Yeɛqub, Sliɣ i baba-k mi yenna i gma-k Ɛisu, Awi-yi-d ṣṣyada, theggiḍ-iyi-tt-id akken ilaq, ad tt-ččeɣ, Imiren ad k-barkeɣ zdat n Umeɣlal, uqbel ad mmteɣ. Tura a mmi, ḥess-iyi-d, txedmeḍ ayen akka ara k-d-iniɣ. Ruḥ ɣer tqeḍɛit, ddem-iyi-d sin n iɣiden yelhan, ad s-d-heggiɣ lmakla i baba-k akken i tt-iḥemmel. Ad tt-tawiḍ i baba-k, Ad tt-yečč, iwakken ad k-ibarek uqbel ad yemmet. Yeɛqub yenna-yas i yemma-s Ribika, Gma Ɛisu yeččur d cceɛr, ma d nekk ur sɛiɣ ara. Limmer d yesferfed baba, ad ifaq belli kellxeɣ fell-as. Dɣa d ddeɛwessu ara awiɣ, mačči d lbaraka. Yemma-s tenna-yas, Ddeɛwessu-nni ara d-yeɣlin fell-ak, ad d-teɣli fell-i. A mmi! Aɣ-iyi kan s wawal, awi-yi-ten-id. Iruḥ, yewwi-d iɣiden-nni, yefka-ten i yemma-s. Ribika thegga-yas lmakla akken i tt-iḥemmel baba-s. Teddem-d llebsa-nni n Ɛisu, mmi-s amenzu, llebsa-nni ifazen i yellan deg uxxam. Sselset i Yeɛqub mmi-s amecṭuḥ. S tebḍanin n iɣiden-nni, tɣumm-as ifassen-is akked temgerḍt-is, ur nesɛi ara cceɛr. Imiren, teddem-d ayen akken i d-tesseww, terna-d aɣrum, tefka-yas-ten i mmi-s Yeɛqub. Iruḥ Yeɛqub ɣer baba-s yenna-yas, A baba! Yerra-yas-d, Anɛam! Anwa-k a mmi? Yeɛqub yenna-yas i baba-s, D nekk, d Ɛisu, mmi-k amenzu. Xedmeɣ ayen akken i yi-d-tenniḍ. Kker-d, qqim-d ɣef yiman-ik ad teččeḍ seg wayen akka i d-ṣeggdeɣ, i wakken i yi-tbarkeḍ. Isḥaq yenna i mmi-s, Atan tɣawleḍ-d a mmi! Tufiḍ ṣyada s shala? Yeɛqub yerra-yas, D Ameɣlal, Illu-yik, i yi-d-yeţṣawḍen armi d zdat-i. Isḥaq yenna i Yeɛqub, Qerreb-ed ar ɣur-i a mmi, a k-ssferfdeɣ, ad ẓreɣ ma d kečč i d mmi Ɛisu neɣ ala. Iqerreb Yeɛqub ɣer baba-s Isḥaq. Isḥaq issferfed-as, dɣa yenna. Ṣṣut d ṣṣut n Yeɛqub, ma d ifassen, d ifassen n Ɛisu. Isḥaq ur yettɛeṭṭil ara, axaṭer ifassen n Yeɛqub ččuren d cceɛr.